a kgaugelo ya morena wa rona jesu kreste lerato la modimo kopano le moya mokgethwa di beye le rena ka moka amen bana ba tumelo ke kholofelo ke batla ke bolela le lona mo letsatsing la ka jeko ke a tseba le kgalegile le nyorilwe ebile ga le tsebe gore le tsamaya bjang

re seke ra emela tseo re sa di tshepisiwang ebile re sekebe ra romiwa ke ba ba sa tshwanelang gore roma tsatsing la ka jeko ke bolela lela ka lengolo le le tswang mo tirong ya ditiro tsa baapostola ba ntlha tema ya borobedi le buisega jaanang Kriste o re, Mohlang moya mokgethwa o tlang mo go lona, lo tla nna basupi ba me mo Jerusalema le mo Judia yotlhe le mo Samaria le go ya bokhutlong jwa lefatshe. Batho ba ba tshwanetse ba dira eo Kriste a ba romang go ya go e dira empa ga ba tsamaye ba iphotlhere ebile ga ba tshwanela go tsamaya ba iphotlhere go tshwanetse go tle nako eo ba tshwanetseng ba tsamaye ka yona ene ba tshwanetse ba emele nako gonne ge e tshwanetse e tle nako ego e tlabe e tla e lokile e tlabe e, e tla e lokisitswe ke mo ke mo ke motlhami wa yona kriste o re mo barutweng ba gagwe a re you will be my witnesses in jerusalem in all judea and in samaria and to the ends of the world

motho yo re ka mmitsang gore ke an eyewitness o o boneng tiragalo yo yotlhe ye e diragetseng ka nako ya tiragalo mme a ka kgona motho yo gore a ka tlhalosa ebile a ka fa bopaki bo bo tlhamaletseng bo bo nonofileng jesu kreste o bolela le barutwa ba gagwe a re le tla nna dipaki tsame reason ya gore a re o tla batla nna dipaki tsa ga itse gore he has traveled with these guys o tsamaile le bona o tsamaile le bona sebaka dinyaga tse tharo le dikgwedi tse di tshelelang a tsamaya le bona a ba ruta o ne a sa ba rute literally ka mokgwa gore o ne a ba ruta practical ka dilo tse neng a di dira ka ditiro tsa dira ba mo lebeletse ba bona ebile ba ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba kgolwa gore se ke nnete se sa diragala tsamaile le bona o dirile metlholo e mentsi e mentsi e ka re ka ra e bala empa baruta ba gagwe ba ne ntse ba na le ene ke ka moo a reng le tlo nna di-witness tsaka le tla nna di-witness tsaka le tla nna basupi baka gonne le itse tiragalo tse tsotlhe fa nne a fodisa dikgole fa nne a fofolola difofo fa nne a thibolola ba bane ba kabane ditsebe fa nneng a fa dikete tse tlhano dijo fa nneng a didimatsa letsha fa nneng a fodisa balepera ba ba lesome mme ba ba robongwe ge ba fetsa go fola ba lebala le ko go tlo leboga ba lebala le ke go tlo leboga ba ya dilong tsa bone gwa tla a le mongwe fela and wa, wa culture e kwa ntle a samaritan ka jeko ka jeko o fitlha mo leto la gagwe le felelang mo teng la mo lefatsheng le atametse le a felelela nako e fitlhile ya gore a kgaogane le bone mme o ba raya a re bonang ga nka ke ka le tlogela fela ga ka ke ka le tlogela fela jerusalema mo le lete nna mo jerusalema mo le lete le letele mpho e rara wa rona yo ko magodimong a le tshepisitseng yone what is it that god has promised us what is it that jesus is promising us nna le wena re ka botsa ra batla go itse gore go etsagala eng empa the gift that god has promised is the holy spirit batho ba ba ne ba tshwanetse ba inflatiwa batho ba ba ne ba tshwanetse ba amogela moya o mokgethwa o tswang kwa legodimong o tswang kwa go rara gore ba matlafale ba kgone go lwa ntwa e ya mo lefatsheng gonne mo lefatsheng ke ntwa mo lefatsheng ke dintwa le dikgomagano le ditletlebo tsa meno mo lefatsheng mo ga gona lerato re tlhoka dilo tse di dintsi ka moo re be re boela le ka malwetse a re sa tlhaloganyeng a re malwetse a re sa tlhaloganyeng a re sa itse go itse modimo wa nnosi ka bolwetse bo go itse modimo wa nosi ka bolwetse bo o tla roma ba tshwanetseng a ba roma he'll send his witnesses gore ba tlo bolela ka bolwetse bo he'll send his witnesses gore ba tlo fedisa bolwetse bo he'll send his witnesses gore ba tlo re fa pholo mo mebeleng ya rona morena modimo o bua le nna le wena ka tsatsi la ka jeko ka taelo ya jesu kreste a re morago ga dinyaga tse tharo dikgwedi tse di tsheletseng jesu o laela baruta ba gagwe o laelana le baruta ba gagwe mme o laelana le bone ka pattern ya gagwe e seng ka pattern ya batho ba botlhelele a re mo go bone se na mo jerusalema mo se ke be la tsamaya and wait for the promise, the, the promise that our Father has promised you. Eh, wait for the gift. And then after ego ke gona le tla itse gore go tla be go dira le tla be le bulegile matlho le tla be le bulegile tlhaloganyo le tla be le bulegile mewa le tla be le itse gore spirit sa lona yaanong se a tshwanela ke gore le ka faisa lefatshe gonne lefatshe o ka se le beise go tsamao tse yang tweng o ya go tlhabana o ka se tsamao sa tshwara sepe o ka se tsamaye o sa tshwara sepe wa re ke a ntoe ke a golwa ke a go tlhabana o tshwanetse o nne le ditlhabano tsa gago o itse gore ditlhabano tsa meketse ke a go iphemela ka tsona mme rona bakeresete rona ba ga keresete re a itse gore ditlhabano tsa rona ke eng it is the gift that God, the gift that God has promised us. Like we must wait for that gift. Gore e tle mo go rona. He tsebe e tsena mo go rona that gift. He se ne e tla mo go rona that gift. Automatically, tla be re itse ra go kae. Automatically, tla be re bulegile difatlhego. Ra ditlhaloganyo. Re tla be re bulegile matlho. Re tla be re bulegile ditsebe. Re tla be re bulegile mewa. Bulegile mewa. Re itse gore go diragala eng. Morena o nyakang ga nyake eng. A re mo go bone You must go out to all the nations and be my witnesses. le tla tshwanela ko re le ko bathong ba botlhe ko ditlhabo ko di ko di ko ko ko merafeng ka merafe ka moeka merafo ka moka le kwa teng le tla be le itse gore le tshwanetse go buang ka nna mara ke fela ge le setse le kry-ile moya o mokgethwa he se tle bele me le kry the gift ga e tlhalose mare wa ba bolelela gore e, e, e, moya mokgethwa o tla tla mo go leng emelang morena o tshwere mpho emelang rara o tshwere mpho a re emeleng nako ego re bone gore go diragala eng motlho mongwe le rena tle tle re bulege ditlhogo tle re bulege ditlhaloganyo re itse gore go etsagala eng baruta ba kekeana ga ba itse gore go diragala eng ba ema ga ba itse gore ba emetseng mara morena modimo ene wa tseba o ba tshwaretse surprise o tshwaretse surprise and surprise e tshwereng it's amazing it's amazing ke gonne ge ba le kry-a mpho ego e tlabe e le gore ba tlabe ba kgona dilo tse tseo ba tlabe ba dira se se tshwanetseng ba tlabe ba dira se modimo a se batlang morena modimo wa rona letsatsing leno le ke kgopela gore lenyora le le le mo baneng ba gago ntate a ko le fediše malwetse a re apereng a morena le modimo a ko a fediše wena ko ena tsebolitsweng a mararo la gago le la morwa le la moya o boitshepo amen